Iki müň ýigrimi dördünji ýylda öndürilen Toyota Hilux pikap awtoulagy. Şu günki wideomyzda şu awtoulagy doly tanyşdyrjak, görkezjek, opsiýalary, bahalary hemmesi barada gürrüň berjek. Hawa, hormatly müşderilerimiz we biziň YouTube kanalymyzyň agzalary, hormatly tomaşaçylar. Ilki bilen gysgaça özümiz barada aýdaly, biz kompaniýa Maşyn Mother FZCO. Dubai kompaniýasy Dubaýda registrasiýa edilen eýýäm on bir ýyldyr awtoulaglaryň söwdasy bilen meşgullanýas we öz YouTube kanalymyzda awtoulaglary abzor edýäs, syn edýäs, doly şeýdip görkezýäs öz YouTube kanalymyzda. Onda näme bu awtoulag barada aýdanymyzda ilki bilen bilmeli zadymyz. Toyota Hilux kysymly awtoulag, bi pikap awtoulagy. Munda dwoýnaýa kabina, iki kabinaly gelýär we odinarnaý kabina, bir kabinalysam bar. Iki kabinaly barada aýdanymyzda munda birnäçe komplektasiýalar bar. Ýagny bazowy komplektasiýadan başlaýar iň prostoýyndan Hawa, olar GL diýip atlandyrylýar, ondan GLX, GLXS we başgaça harplar bilen atlandyrylmagy mümkin. Ondan soň Adventure i iň aňrybaşy hasaplanýan ine şu komplektasiýa. Muňa adam GR Sport, ýagny GR Sport. Hawa, bu awtoulag iki müň. Indi Hilux GR Sportda-da birnäçe dwigatelleri bar. Aýdaly, iki ýedi benzin, dört litr benzin, iki sekiz dizel, iki dört dizel, ondan soňky hytaý kitaýskiý zborkalar bar, iki iki dizel, razni dwigitel gelýär. Indi edil şu awtoulag barada aýdanymyzda bi iki sekiz litr dizel gelýär, turbirownyý dwigitel, dört silindr, obýom dwigitel iki sekiz litr bolýar. at güýji iki ýüz bir at güýjüni berýär ýa-da ekwiwalent bir ýüz elli kilowat moşnosti bar ene şu dwigiçeliň awtomat korobka korobkasy wasmistupençatý sekiz ýüz skory awtomat gelýär ramny konstruksiýa ramada oturýar we dört adam bäş adamlyk dört gapyly pikap awtoulagyň sap öz agramy snaražonnaýa massa iki müň on bäş kilogram a doly passažirli ýani hemme adamlar oturanda pol nagruzhny iki müň dokuz ýüz on kilogram ýani dokuz ýüz dokuz ýüz kilogram arkaýyn göterýä arkasy ene bärik kompaniýaň öz aýdyşy boýunça bäş ýüz kilodan artykmajrak ýük goýup bolýa ýöne faktişski müşderilerimiz beýleki ulanýanlar bir tonna bir ýarym tonna çenlem ýük basýalar. Hawa, indi häzir daş sypatyny soňam içini görkezeýin. Onda iki müň ýigrimi dördünji ýylda öndürilen ýene bir gezek Hilux GR Sport iki sekiz dizel turbo. Ine, men size birkesini hem görkezeýin. Win kodyny ýapýas. Ine şeýle ýigrimi dörtde öndürilen. ikinji aýa ikinji aýynda aýagynda 17-lik diska gelýär. Ine şular ýalak 265-e 65 17. Podweskasy barada-da aýdaýyn-da GR Sport beýlekilerden otliciýasy. Hawa, podweska mnogorычажка gelýär we sportiwnyý. Şu taýda bizde opsiýalarynda 360 kamera bar, öňünde radar bar, zawodskoý podnožka gelýär.

Öňki radiatorny rişotkany şular ýaly formada GR Sportna logosy bardyr GR-yň we aşagynda metaliçeskiý zaşitasy gelýändir diýgiçiniň aşagyna ine. Indi gysgajyk arkasynam bir görkezeýin size. Ine arka podweskalaryny şeýleräk edip bollugyndan görkezeýin. Äwa. Ene arka sypaty şeýleräk. Bunda zawodskoý näme gelýär? Ene şu duga gelýär. Ene şuňa-da biz näme diýäs-de? Bedliner bolanda şu pokrytýe bar-a, şu özüne zawodskoý gelýär. Beýleki komplektasiýada onda goşmaça goýdurýas. Hawa. Arkasynda parking sensorlary bardyr, arka kamera we arka gapymyz ine ortadan açylýar görşümiz ýaly, iki gapdaldan däl. GR Sport logo ine GR Toyota Hilux. Ine şeýleje. Ine içi diýseň owadan gara koja, gara alkantara kombinirowany gelýär. Bu da perforirowany.

Iki sanak bardaçok. Ayna kysgaça şular ýalak. Näde patologymyz? Hawa. Bular ýalak awtologlar bardyr. Egerde başga görnüşli Hiluxlar hem obzor etmegimi e, isleseňiz, onda kommentariýada ýazyp galyryň. Başga da men maşynlarym görmek isleýän diýip. Hawa, Hiluxyň galan görnüşlerinden size obzor etçi dolyja düşündiren biziň telefon belgilemiz dubaýdaky ofisimiziň adresi galybersede orta aziýa döwletinde özbegistan gazagystan beýleki döwletlerdäki pristawitelimiziň nomerlerini hemmesini şu wideoň aşagynda belläp galdyrýas hawa arkaýyn jaňlaşyp habarlaşyp maşyn sargyt edip bilersiňiz sag boluň.